Bar silaa akka namaatin lafuma tanarraahuu deemuu hin dandeenyu alhamdulillaah aboo warreen du'aa'ii dhaammattan nama hedduutu gama keessaatiin meseeja adda addaa katabee ustaaza du'aa'ii du'aa'ii du'aa'ii yaa aboo ani waa beekaallee miti ani waa duba gartee bareedaallee miti ani waa qabaataallee miti Ani waa nama dhugaa saniin duba gartee akka Rabbiin narraa barbaadu sanitti nama isallee sodaatuu miti ammoo Rabbi akka kiyya hin laalin. Ee, Rabbi akka kiyya hin laalin rahmata isaa, gara laafina isaa, luxfii isaa, tola isaa, guddina isaa jabeeytii is jabeenya isaa dandeetii isaatiin duba gartee rabbiin warreen du'aa'ii dhaammate rabbiin subhaanahu wa ta'aala yaadaa muraada keessa rabbi isni haa guutu duba hundarra kana dhukkubse aboo harmee tiyya narraa dhukkuba harmee tiyya tana waggaa meeqan dharkine narraa dhukkuba harmee tiyya tana osoon hin arkin akka isin fuula rabbii narraan dheyne osoon guyya tokkollee goggooradhee miila isii duba gartee hin shukkuumin osoo fuula rabbii narraan dheyne osoo waaniin dalagadhee walitti qabadhe kanaan fuudhee mana rabbii tana kaabaa tana akkan xawaafne osoon hin geessine akka fuula rabbii narraan dheeni je'eetii tokko du'aa inaa godhee je aboo rabbiin subhaanahu wa ta'ala harmeen tee harmee teenya haati tee haadha teenya haati si deesse nus numa deesse duba haati hangam takka akka jabduu taate haati hangam takka akka nama dhukkubsitu jaalalli haadhaa hangam takka akka nama jabaa ta'e niin beeka na dhaggeeffama rabbi subhaanahu wa ta'aalaa danda'a harmee tee si haa fayyisu ee rabbiin dandahaadha ammumatti harmee tee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa si haa fayyisu allahumma shfihaa anta shaafii allahumma shfihaa anta shaafii

tun duba gartee du'aa'ii tiyya gama duba gartee ajandaa dhufneefitti way- wayita achi deemnu inshaallah warreen du'aa'ii dhaammatan hunda hanga rabbiin naa laaffise inshaallah haasattiis hobattiis godhaatuma jirra rabbi nurraa haa qeebalu inshaallah gizee carraa arkanne guyyaa tokko inumaatu guyyaa du'aa'ii gooneeti guyyaa du'aa'ii jennee ballama qabneeti inshaallah du'aa'ii warreen dhaammate hunda osoo maqaan dhooyne duba osoo maqaan dhooyne haajaa teessan hunda inshaa Allah katabne gaa teenye rabbitti himna duba si galtee ka guutu rabbi ka godhu rabbi rabbiin na karadhaa eega je'ee duba gartee hulaa tana nurraa bane na karadhaa eega je'ee carraa kana nuu kanne na karadhaa boo waan feetan natti himadhaa je'ee eeguma carraa tana nuu kanne nuti duba gartee isa kadhachuurraa wanni if booda deebinuuf tokkollee nu hin jiruu jechuudha mee akkam silaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa Anuu yaadaa muraada kee niin beekaa nan kadhatinii jee silaa olaa tan siccufe akkam taatatu sii galee wamin rahmatillaahi rahmata rabbii tirraa rabbiin na kadhadhuu jee sii qeeba hulaa tana sii bane Umar ibn al-Khattaab maal ja'a du'aa'iin tee qeebalamuun shakkinii akkamitti beeytaa jennaan maal je'e

Unzur ilal faham. Unzur warreen diin dhuge, warreen diin fahame, warreen duba gartee maalummaan diin isaanii gale akkatti namaa himan duba. Si galee ati haajaan takka takka kaayyoon takka niyyaan takka si sammuu tee keessa dhuftee duba gartee waan san rabbitti himannaan rabbiin waan san si guutuu demaatummaan hin shakkin ammoo wanni san wahuma dilii qofan tahin duba si galee maal jee nabii sallallahu alaihi wasallam rabbiin du'aa'ii namaa ni qebala maadaama ati dilii dalagutti isan kadhatiniin duba si galee tayyib inshallah tana asuma jalaa baana baabni kun baaba bal'aadha guyyaa biraa bal'inaan irraa haasofna waan du'aa'ii tana ta'assuban tahin kana ja mata duran kiyya rabbiin duba gartee nama ta'assuba ta'u rabbiin taasin maal jechuudha ta'assuba ta'u jechuun laal maal jechuudha ta'assuba tahuu jechuun ta'assuba tahuu jechuun waan takka jaalattee jaalala keessa hisaabaa baastee wanni ati jaalattu san yoo isiin karaa haqaatirra hin jiraanne wanni ati jaalattu san yoo isiin daandii sirriirraa kan meexu taate atis waan sanii wajjin maquu jechuudha daandii sirrii san dhiiste haqa jala deemuu dhiiste atis waan san jala deemuu jechuudha ta'assuba ta'u jechuun rabbi ta'assuba nama hin godhin namni gari fakkeenyaaf nama sheekaan ta'assuba ta'ee jira dub inni akka fedhee yoo ta'u sheeka balu malee hin arku dub hadiisaa quraana irraa maquu sheeka balu malee hin arku sheetichi dogongorus inni isa malee hin arku dub sigalee kun ta'assuba sheekaa ja'ama dub amma maaltu argame namni paartiidhaan siyaasaan ta'assuba ta'uudha dub kana kan arkaa jirru dub sigalee namni paartiidhaan siyaasaan takkaa gosaan ta'assuba ta'uu fakkeenyaaf Namni tokko wonuma paartii tee hin deeggarreef jecha paartiin tee san osoo karaa haqaatirrallee jiraachuu baatte atillee wajjin deemu ta'assuba ja'ama. Haqa jala deemuun ja'amu kuni haala nama islaamaatii miti dub. Kuni xabi'aa nama islaamaatii miti. Kuni akhlaaqa nama islaamaatii miti. Akhlaaqni nama islaamaa, haalli nama islaamaa, haalli dhugaan nama rabbitti amanee maali? Osoo gosti isaatuun guutuun baaxiil irratti walii galte inni haqa qabateetuma deemaa jechuudha. Si galee moo akkam? Maal faarkaa jirra amma? Uum akkam irreecha maslaaf dhaquun ni jiraa? Koos maaliif irra walii galan? Ta'assub kuni hararraa maquudha du. Si galee moo akkam? Uumaa rakkoon qabu shirkii guyyaa takkaa jechuu Ta'assub, kuni kararraa maquu, Baayibila faa ol qabanii kan hin shaaramne maarchu atta'assub jannaan. Si gale mokkam siyaasaan booji'amanii diin Islaam lakkisuu, siyaasaan booji'amanii hadiisaa Qur'aana gatuu, kun duba gartee maal nama agarsiisa ta'assuba tahuu ja'am. Namni Islaamaa aqliin nama diin Rabbii qabu, aqliin nama kitaaba baratee, aqliin nama hadiisa Rasuulaa dhugaan qaree wanni inni itti hoogganamee deemuu maali? hadiisaa qur'aanaan hogganamtee deemte abba fedhe kararraa maqa nama san hadiisaa qur'aanarra keessa fuute rabbiin maal jedhe rasulli maal jedhe alayhi salaatu wassalaam gaafa inni waan rabbiin jedhe fi waan rasulli jedhe waafaqe maashaa allah idhab ma'ahu haqaa wajji deemaa jirta du si galee idhab ma'ahu haqaa wajjiin deemaa jirta gaafa inni duba gartee hadiisaa qur'aanarraa maqe hoo Waan isa jaalattuf teese wajjin harkan dhawin waan inni nama beekumsa qabuf teese ajji wajjin harkan deen haqa irraa maqedu sigale wa min al ma'lumi beekama nabiyyi rabbii nu barsiise alayhi salatu wassalam kullu bani adam khata ilmi nama hundi ni dogongora fakkeenyaaf ali sufyaan jaalachuu malta anna jaalachuu malta sigale anon khe'ee waan hin taane yoon hojjedhe ali sirritti hin jirtu naan jechuu dandahuu qabdalla hadha huwa al haq Diina keenyaan nu barsiise bar. Si galee alii sirriitti hin jirtu. Alii dhaabbadhu. Si galee waan na jaalattuuf jechaa takkaa waan nu hordoftuuf jechaa jaalala tiyya saniin booji'amtee haqarraa maquun qabdu dur. Si galee awwaaniin hojjedhutti hatti gaafatamu anaa fi ana qofa. An qabrii tiyyaafin hojjedha fakkeenyaaf. An qabrii tiyyaan gala fakkeenyaaf. An qabrii tiyya saniifin hojjedha duuba. Hojjedhuus gaarii qunname rubbi- rabbii galatatti naa galcha. Badii hojjedhuus ati ittiin gaafatamtu anaatti gaafatama. Sii galee ammoo an yoo kararraa maqe na wajji kararraa maquun qabdu. Haqa irratti namni wajjin deema. Haqa walii himee waliin deema duuba. Laal Gaafa nabiyyiin rabbii du'e alayhi salaatu wassalaam. Undur gaafa nabiyyiin rabbii du'e mee amma nama nabii rabbii caalu jira addunyaa tanarra obboleen. Namni nabii rabbii caalu ni jira hin jiru kun beekamaan namni nabii Muhammad caalu hin jiru alayhi salaatu wassalaam. Si galee Ee, gaafa inni addunyaarraa kute Umar ibn al-Khaxxaab duba gartee du'a isaa san fudhachuu dadhabe jaalaluma nabi muhammadiif qabu alayhi salaatu wassalaam laal jaalaluma nabi muhammadiif qabu ala- alayhi salaatu wassalaam fudhachuu dadhabe seeyfii qabatee nam tokkolleenu namni nabi muhammadii du'ee jettan namni nabi muhammadii du'ee jettan ifeegaa Ani seeyfiinin morma keessan isin irraa guura jee eenyu Umar ibn Khattaab. Wayta kana duba gartee Abu Bakar Siddiq dhufe beekamaa Nabii Rabbii sallallahu alaihi wasallam hangam takka hanga Abu Bakar jaalatu hangam takka Abu Bakariif bakka akka qabu hangam takka kabajaa akka qabu filaata. Abu Bakar dhufe ni laalee seenee dhungatee duba gartee wallaahi ati gaafa jiruun jirtus gaafa duutees ni urgooyta je'ee du'asaa nabiin dhugumaan ruuhiin keessaa bahuu alayhisaslaam wayta dhibbaa dhibbatti hubate eenyu abubakaru siddiiq gabbee jechuudha umar ibnu khaxaabiin gattaa'i jeen gattaa'i Nabi Muhammad hin dune jettee wanni duba gartee eh, ummata seefiidhaan sodaachistuuf hin jirtu gattaaye tasgabbaawe duba gartee ni qara'e duba innaka mayyitun wa innahum mayyitun rabbiin akkas jee bar yaa nabi muhammad atis ni duuta isaanis ni du'an duba gartee boodarra jecha ilaa amma dubbatamu man kaana yacbudu muhammadan fa inna muhammadan qad maat namni nabi muhammad gabbartan nabi muhammad du'e waman kaana yacbudu allah namni rabbi gabbaru immoo fa inna allaha hayyun laa yamuut Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa isa duba gartee jiraataa hin duune kan zalaalam jiraatu rabbiin si galee akkasi duba gartee tasgabbeessi si galee haqa jechuun akkana laala. Nabii Muhammad du'e jaalala inni Abubakar Nabii Muhammadiif qabu ni beektan. Hangam takka duba gartee gaaf takka gaafa duba gartee Nabiin sallallahu alayhi wa sallam Qureeshiin tuni bargaa baatee duba gartee Nabiyyii kanarratti roorrisan. wayta nabii kanarra rorisan nabii irraa hin dhorka jedhe gaa abii abubakar siddiiq radiyallahu anhu gabbehe duba aboogaa qabanii kobeedhaan tuman abubakar kan kobeen tumanii tumanii fuulasaa kana hunda tumanii cafaqanii cafaqanii fuulli kun akka jirutti garagaleeti gaggabe fuulli kun akka jiru garagalee gaggabe aboogaa fuudhanii mana geessaniif quban qabu Fuula isaa kana wallaahi fuulli akka jirutti Abubakaroon fakkaatu warra. Duba gartee yeroo dheeraa booda beeyfate. Akka beeyfatetti maal jeeni beeyta? Nabi Muhammadiin kiyya fayyaanaa qabaa jee. Alayhi salaatu wassalaam. Rasuulli kiyya fayyaanaa qabanii. Nabiin kiyya wanni inni dura gaafate fayyaan isaa isa yaachisne eenyuun na dhawee mee akkamiin ta'e as na dhawanii yoon akkana isaan hin goone yoon irraan kafalanne yoon maarree hin goone laa kana hunda achuma dhiisee Nabi Muhammad fayyaa qaba alayhi salaam. hubbii jaalala nabi muhammadiif qabu alayhi salaatu wassalaam si galee gaafa duba gartee makka irraa madiinatti godaanuudhaaf deeman maaltu taame waan waliin beeynu miti goda keessatti bar nabi muhammad osoo irra ciisu alayhi salaam ma abu abu abu abubakar dhuftee wanti iddine boo booftii iddine wayii dubbatee duba gartee Nabi Muhammad irrifachiisuu jee jaalala hangan takka walii qaban. Garuu gaafa Nabi Muhammad du'e alayhi salaam gabbee dhugaa ummatatti hime. Si galee mokka maaliifi wanni inni ummatatti hime amantiin Islaamaa amantii namaa wajjin deemtuu miti. Amantiin Islaamaa amantii yoo namni du'e nama sanii hojii deemtu osoo hin ta'in amantii namarraa nama boodatti haftu jechuudha. Si galee mokka amantiin Islaamaa Nabi Muhammad dhufe alayhi salaam nabiyyii rabbiiti ashraful khalq

Gaafa sahaabaan kutan taabi'iitti haftee kana wal geesse amantiin islaamaa amantii namni deemeef namaa wajji deemtu miti. Silaa amantiin islaamaa gaafa namni deeme kan namaa wajji deemtu taate asuu hin jiru nutu si galee wanni nu barsiise Abubakar Siddiiq Nabi Muhammad du'uun dhugaadha furadhaa sabbara akbaru musiibatin ummata islaamaa kana dhooyte Musiibaan guddoon ummata Islaamaa dhoyte maali? Nabi Muhammad du'uudha alayhi salaatu wassalaam. Inni du'uudhaan ummanni Islaamaa hedduu miidhame. Ta'uus ammoo Islaamummaan ni hafte dur. Si galee moo akkam? Fudhachuu danda'uudha haqa. Akkanatti liqimsuu danda'u. Tufayl ibn Amr ad-Dawsi fudhadhu. Sahaabaa Rasuulaa alayhi salaatu wassalaam. Isa sababaa isaatiin Abi Hureyraan Islaamaawee dhufe. Tufayl ibn Amr ad-Dawsi Abuu Hureyraa gaazeexanyaa Eergamaa Rabbii kan hadiisa kum shanii ol duba gartee odeesse namni sahaabaarraa isarra a- hadiisa odeesse hin jiru dur. Hadiisa gaa kum shan sahiya beektaa kan lakkaawameen sitti himu jira. Malee hedduu hadiisni inni odeesse. Namtichi kun gaafa dhufe Qureeshiin asii hammatte yaa Tufeyl oo Tufeyl dhagayi namticha nabi Muhammad jaan kana fitti hin dhagayini si gara galchaa akkana jettee waahuma inni sitti haasa'u takka illee hin dhagayini jedhaniin fuudhanii akka duba gartee inni waan dhageenye maal godhan jibrii buqqee gurra suuqqadhuu jedhaniin jibrii buqqee maal godhe gurratti suuqqadhuu suuqqate Boodarra duuba gartee namtichi kun osoo deemu aniin kun nama hayyuudha nama waa beeku hay nama akkanumatti namni alaal taa'e abaluun dhaggeeffatin abalu jalan deemin abalu akkana abalu akkasi jaaniituma duuba gartee akka beeyladaa kararraa deemanii miilaa niin dhaggeeffadha yoo naa ta'e yoo wanni namtichi kun dubbatu kan fudhatama qabu taate niin fudhadha yoo fudhatama hin qabaanne achumattuun gatee deema. Jibrii buqqee firraa buudha hayyuu namaa Aaqila namaa jechuun nama ololaan hin sobamne. Nama akkamatti ka'eetuma abaluu akkana, abaluu akkasi gizee jaaniin ee abaluu akkana fuutee osoo namni kun maali itti dhiyaatee duuba gartee nu batin. Si galee aaqila namaa, hayyuu namaa, nama sammuu qabu, nama rabbiin ija keessaa kanneef. Jibrii buqqeef irraa fuudhee dhage. caqase qur'aana nabi muhammadiin qara'u kan alayhi salaatu wasalaam qur'aanni qalbii tuqe wallaahi achitti shahaadaa irraa fudhatee kute sii galee ta'assuban taane laal ta'assuban taane sii galee ta'assuba tahuun adeera ergamaa rabbii kanarraa kutteen obboleeso adeera ergamaa rabbii

Adeerri isaa jarri boodarra maal jedhe shahaadaa qabachuu dideeti karaa abbootii tiyyaa osoo ja'u lubbuun keessaa baate. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa adeera nabi Muhammad isaa azabamu nabi Muhammad garsiise. Abadan huwa mukhalladun finnaar. Ibidda jahannam keessatti zalaalan ta'a rabbitti shirkii godhee kute. Karaa abbootii tiyyaa je'ee kute. Haqa fudhachuu lakkisee ta'assubatee karaa abbootii isaa jala maqe garuu hanguma inni da'waa cinaa dhaabbateef, hanguma inni islaamummaa cinaa dhaabbateef, hanguma inni nabi Muhammadiin cinaa dhaabbateef, maal godheef duuba gartee rabbiin kiyya subhaanahu wa ta'ala irraa azaaba sablise. Jas irra xiqqaa azaabaa nama azabamu. Si galee maal godhan dhamala ibiddaa jahannam rabbiin najaarraa nu haa baasu dhamala ibidda jahannam habbaa lama fuudheeti rabbiin faantasaa jala kaa'e sababa oowwa dhamala saniitiin sammuun isaatun hor hor hor falaq falaq falaq akkana jetti dub si galee akkasii wajjin azaab ibidda jahannam keessaan baan tattaaffii dilasan gargaarsa dilasan si galee cina dhaabbatiinsa dilasan nabiyyii muhammadiif godhe alayhi salaam haqa fudhachuu dhabuun ibidda jahannam keessatti akka hin zalaalam ta'u isa goose jechuudha si galee laa tataassab ta'assuban tahin haqa jala deem si galee moo akkam haqa jala deem haqni ha rabbiiti wallaahi sheekni abbaa fedhee yoo dogongore sheeka jettee wajjin hin dogongorin si galee ilma namaati namni nyaatee dhugu namni fedhinna qabu abbaan fedhe ni dogongora Namni yoo dogongore ni gorfama. Garuu inni sheekaa ilma ganda kiyyaati, ilma biyya kiyyaati, saba kiyyaa jinniidha jettee duba gartee wajjin deemuun wallaahi rabbi nama sablisa. Si galeemu akkam? Waan biraa dhabamee dhabamu. Namni akkamitti duba gartee ta'assuba ta'ee hadiisa rasuulaa osoo horkuu dida. Qur'aana rabbi osoo horkuu akkamitti dida. Namni akkamitti duba gartee maslahuma dantaatiif fooma olii galaniif jecha waan shari'aa keessa hin jirre fida. Hay. Aayata silaa si- ba- akka fassaramu qabu akkee fi fedhatti akkamitti fassara? Eyna diin. Wan biraa bira kutee akkamiin namni fatwaa Sheekh Aadam Tuulaatitti tajarru'a taha? Eyna al-adab. Eessa jira adabni? Eessa jira kabajaan? Sheeticha umriin isaa amma dhibbaa kudhanii oli waggaa torbaatamii ol nama taa'ee diinaa rabbii barsiisu. Namni akkamii fatwaa isaa irratti tajarru'a taha? Kanaafuu duba gartee obboleen kiyya kan Islaamaa Rabbiin kiyya subhaanahu wa ta'aalaa danda'a. jala nagaha nu haa baasu inshaallah yoo rabbi je'e mata dureen kun barus duba gartee itti fufa yoon haqa qunname rabbi irraahi dogongor nafsiyaatiyaaf sheexaan irraahi khayri wal nu haa deebisu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh